my country people una welcome back to my channel today white money for a recent podcast wey be say im do im don come out to come expose fina about her one btc with multichoice and also white money also explain about how im nycarry sef from day one for di big brother naija all stars mansion for inside di house till di time wey be sey dem evict am. So a recent interview wey be sey white money get with somebody im explain for there talk sey di truth be sey all dis while wey be sey e dey for inside big brother house sey no be vote no be fans vote na actually keep am for inside the house say wetin keep am for there na im own money you na not say some of these housemates before they enter inside big brother house some of them actually drop money to take campaign for them while they dey inside the house and to take vote so white money come and dey claim na to say all these wey be say dey for inside big brother house say the vote wey be say fans vote for na like two percent out of hundred percent say the rest na im the money wey be say keep na im dem use take vote for am, vote for am, vote for am till that time wey be say dem take evict am from the house. So that particular statement no sweet for im fans belle because some of them actually put in millions just to see say white man remain inside the house but him coming out to deny them and not being grateful na come make them vex. He hear say na myself I blame which means she dey actually blame herself for vetting for white for voting for white money before I say vetting for voting for white money without getting any gratitude Another one come say Were I pity people wey dey vote for BBN can never be me bunch of ungrateful miscreants. White money no try for this particular statement wey he make because come to think of it people actually um work hard day and night to make sure say im dey for inside the house. I dey see dem dey, I dey see fans wey be say dem dey campaign for Twitter that time now and a lot of them dey contribute money. So him coming out to not giving them any accolade for that, he could not even say thank you for that interview. White money not try for this one at all. So him come further explain about his relationship with Mercy Eke. According to him, he say he no get any beef with her, say as a matter of fact all of them wey be say go for the all star season they're actually friends for outside internet say na we forget everything wey be say we dey see for internet wey be say all the fight wey dey go on for internet say the whole housemate dey actually in cordial relationship with one another so im come um the, the interviewer come ask am about um, Fina say wetin he think about how Fina handle the matter with multi-choice so white money come talk say well he actually feel talk say that na the way Fina feel say she go fit handle am it actually worked for her say the way she handle am and e work for another person fit handle am like that e no go work for the person say but uh, Fina confirmed to him say they actually pay her everything say she don collect both her one BTC and everything so people come come and they ask I say so Fina you don collect this money and you no even bother to come online to come tell people wey fight for you because no be only your fans wey dey come fination actually fight for you every other fan base come out to come drag multi choice but you come collect the money finish come hide Some dey claim say dem know about the money. Dem say she collect the money before her birthday. That's why she go go buy four wigs. She come go go buy seven attire. If I remember say for her birthday, she wear seven different expensive attire. They say na the money where she collect before the birthday from Big Brother. Now she use and she since she collect the money, she have been bragging on Snapchat. So we're gonna listen to some of the things where we say they talk. BTC, are you not supposed to come to the same social media to say ah?

is not making sense fina i don't want to believe that i just want to okay let me play it again maybe i did not hear well let me play it again maybe white money is lying because i really want to know let me go to my page again and play it she got a trip, she got everything. Cause I was still with her like a few days ago. Right. She showed me like yeah, she got her BTC.

to come cry out wey make everybody wan cancel multi-choice i no sure say that type of character na very good something it just shows how corny she is because you Phyna Naidoo come a few uh, weeks ago to come tell us say she wan waka leave the money when i first mentioned, doesn't mean she collect thirty the thirty million wey be say they offer her wey dey be di equivalent of um one BTC as at twenty twenty two, her fans dey insult me say if na me whether I go collect am. So Phyna now don go for back allegedly go collect di money which mean say she is embarrassed that's why she no wan come out to come tell people to say see di amount wey be say dey give me, she feel say talk am her fans go tell am say why you go collect am you no suppose collect am after all di mouth wey you make talk say one BTC or nothing you come go go collect cash and na something wey dey lesser than di amount wey be say you dey um argue for. another thing if e be talk say Fina actually collect this money and she use the money take go buy four hair she use am take go buy wetin they call that thing wey be say they say she buy clothes do seven photo shoot like say she be Queen Elizabeth I dey very disappointed because Fina came from a very humble beginning she no they no born Fina with silver spoon I believe say pikin like that wey be say don see suffer for this life when e see money e go plan e go invest Ehen, buying all those clothes for photo shoot just because you wan impress your fans or make dem call you odogu e makes no sense to me. To comot from poverty dey very very very hard but you see to fall back to poverty very easy. I hope say she go finally get a management wey be say go dey help her with certain things. If true true she actually collect the money, the one wey be say dey offer her, me I am very happy because. fighting multichoice forever you no go gain anything from inside the money you no go still see am but as she collect the one wey say they offer her she need to come online to go tell online people say see how much they pay me una oh, thank you appreciate people wey fight for you thank them that those wey be say see they drag multichoice they go back off But if e be to say white money dey lie, Phyna go still come out to come tell us say see o, white money dey lie. So make we dey hope say Phyna go get the mind to come tell us the exact amount wey they give her to come confirm whether white money dey lie or im dey tell us the truth. Na take care una bye.